Rhys. Watkins o'n y cornel. Am eiliad, o'n i'n meddwl bod wedi cael ei ynysu. Griff Watkins. Casglu'r bel na wrth i sodle. Will Evans yn yr o'n y cornel. Y blaenwyr nawr yn gweithio'n galed i lan ymddyfru. Newid cyfeiriad. Cic ar draws. Jack Davies. O, oh, mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. A mae hwnna'n agor lan i Jack Davies. Mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell, guys. Tacl wych i'w lorio fe, ond y bel dal yno. Worrell. Offside.
O, oh, di wedi mynd drosto. Na, di just yn bryn. Lee Rees yn tynnu rhywun ar draws, os tynnu Sean Parry nath e. Hughes. Jones, pas hir, reit mas i'r asgell, a mae Cian Abraham yn gwasgu drosto yn y cornel. Y gic na yn gyntaf mewn i'r ddwy rhugen fyna, Dom Franchi, mae fe jyst yn troi orfe, gorfe y ffordd ynghywir, ac wedyn wrth gwrs jyst y weledigaeth na gan Ioan Hughes i lledu'r bel na, cais arbennig fyna gan Llanymddyfri.
Ond mae hon yn teimlo fel gornest rhwng cyntaf ac ail. Lot ar y gêm yma. O, oh, Lloyd, bylchu ac yn dadlwytho i Parry. A'r bel yna i Dom Franchi. Cais cyntaf Glynebwy o'r ornest yn dod i nhw nôl ar y blaen. Oedd Glynebwy o hyd jyst yn rhoi'r pwysau ymlaen a llan ymddyfru. Llan ymddyfru wedi gweld anodd mynd o mewn i hanner Glynebwy ers y cais diwetha yna. Ond fyna Dom Franchi, mae fe wedi bod yn rhedeg yn gadarn at y llinell trwy'r nos. Ond jyst fan hyn, jyst meiddi'r dacl cynta 'na pob tro. Bygythiade, y dymu 'na mewn tu fewn, ac wedyn jyst rhedi ar hawdd mewn wedyn i Dom Franchi. Outside 15.
Outside 15. Just about dros y pymtheg ar lain yn un lwyddiannus.
Dan Jemin yn dod trwyddo'r canol neu trial dod ond nawr mae olwyr Glyn Ebwy yn ymuno â'r sgarmes yma le mae'r bel fi chi'n gweld hi Joe Franchi y captain sydd â hi Boys, let him go, let him go, six. eto cwmpo mas ond maen nhw'n gweithio'r bel maen ôl yn y sgarmes Sean Parry sydd yna nawr dwi'n meddwl cofia y llinell felen y dim oen nid yr un wen Mlaen ma nhw'n mynd! Drosto ma nhw'n mynd! Pwy sy'n codi? Ie, yn wir, Shaun Parry sy yn codi. Digwyddo'r bêl nôl yn hynod effeithiol yn y sgarmes symudol, a Glyn Ebwy yn croesi am ail gais. O, casglu hwnna, mae David Thomas. Yn bel ddim wedi dod i ffordd e, ers yn gynnar iawn yn y gêm. Araf oedd Worrell yn symud. O, pas hyfryd gan Evan Lloyd. Ethan Phillips yn trial mynd ar y tu fas. Trwy'r dacl gyntaf, mae fe'n mynd. A os na gymorth, os mae Franci nôl ar y tu fewn, a mae fe yn casglu'r bel. O'n i'n meddwl am eiliad bod e ddim yn mynd i, i gasglu a turio, ond mae fe'n llwyddo wneud. Ail gais iddo fe, trydydd i Glyn Ebwy. O, ala dechreuad delfrydol i Glyn Ebwy fan'na. Sdim hawl gyda fe meiddi'r amddiffynnwr gyntaf yna, yn enwedig wedyn trwyddo'r ddoi ymddiffynnwr nesaf. A'r ddoi canolwr yn cyfuno wedyn. Dom Franchi nôl ar tu fewn yn cwpla'r symudiad ardderchog gan Glyn Ebwy. Llanymddyfri, bydden nhw'n siomedig iawn gyda'r dechreuad yna i'r ail hanner.
Offside 13. No, they're not. Cyfle gwirioneddol fan hyn. Codi a mynd, Jamie Hughes. O, mae fe wedi tirio. Oedd y gwrth drawiad yn un enfawr yn rhyw ffordd neu gilydd. Mae Jamie Hughes wedi tirio. Cais i lan am ddyfri. A mae Franchi Just dwi'n meddwl, yn mynd i roi tap fach i hon cyn mynd. Dyna fe, fe yn isel. Gorfod symud, mae Llan ymddyfru. Dwi'n ddim yn trial neud ni. O, oh, sawl rhediad nerthol gan Lyn Ebwy. Ongl bwerus, ongl berffeth, cais pwynt bonus i'r ymwelwyr. Just fan hyn nawr, Ryan Jenkins yn rhedeg ar yr ongl, sneb yn mynd i gallu rwystro fe o fyna. Mae fe'n rhedeg at y sgwyddau gwan. 5 metr allan, sneb ni'n rwystro fe fyna.
Os na rhywbeth i gefnogwyr, lan ymddyfru, grio amdano, nag oes yr ateb. Cais olaf y gêm yn mynd i fynd i Cam Davies. Cais cyntaf y tymor iddo fe, pumed cais i Lyn Ebwy, a nhw sydd wedi dominyddu yr ornest yma. Os ydyn ni'n mynd i fod yn onest, un tîm sydd wedi bod ynddi ar noson berffeth yn Llanymddyfri i Lyn Ebwy. Pwyntiau llawn unwaith eto iddyn nhw. Sgôr terfynol fan hyn, Llanymddyfri 14, Glyn Ebwy 41.